Onda şu soraga seredip başlaýarys. Insany okuwçymyz bar diýýär we aralarynda dostluk bar. Aslynda graf edip görkezip bilerler. Biziň stadiýaky okuwçylarymyz iki sany komanda bölmek. Şeýlelik bilen iki sany okuwçy şol meýleşen komandada bolan iki sany okuwçy arasynda dost bolmalylar. Bu komandalaryň uzynlygy näçe sähel saýlap bileris, ýöne hiç bir komanda boş bolup bilmeýär. Hökmany ýagdaýda bir azyndan bir sany zat bolmaly. Huç olmaly. Her bir iki dost, yani bädi graf şeklinde berende simple graf berýäni aşan sözler. Yani hiç bir şekilde loop yok. Biz loop'u cycle bilen garşdyrmalylar. Biz şuna loop diýýäs. Öz özüne girýän self loop'um diýýäs. Notlar ya da multi edge bolsa iki tane nod arasynda birden köp edge bolsa buna da simple edge loop diýýär. Simple graf loop diýýär. Bäde

Ýöne bize islenýärdi. İki tane komanda bölmek ki şol komandadaky adamlaryň arasynda eç olmasyn. Näl bölüp biler? Men kelläme gelýän şu wagt şuny bir ýerik goýun. 3. Bunu bir ikisini bir komanda goýun. Galanlaryny beýleki komanda goýsam, meselem gök. Gök şekilinde. Gökleň arasynyň hiç birinde edge ýok, gyzyldan arasynda edge ýok. Bur çözüm. Onda şuny çykaryp bilerin. Burdan köp çözüm bolsa islän çykaryp bilersiňiz diýen. Edge çözüp bolmaýan bolsa impossible bolýar. Biziň bipartite graf rullaryny bilşimiz ýaly bäzi isteme bizden islenýän zat nody iki sany renk bilen boýamak. Şeýlelik bilen hiç bir edge-iň endpointleri, ýa iki tarapy şowur renk bolmasyn. Biz bilşimiz ýaly, graf eger bipartite däl bolsa, onda iki reňk bilen boýap bilmeýäs diýmek bolýar. Grafyň bipartitemi, bipartite däldigini kontrol edip bileris. Ýaňky algoritma bilen, DFS algoritmasy bilen, n plus m-de. Şu algoritmanyň kodlamasyny edipdik, ýadyňyza düşýän bolsa. Dileseňiz, şoňa seredip bileris ilki başda. İlk başda grafymyzy okaýas, sonra disconnected, e, connected bolman biler, birden köp komponent bolup biler. Wist bolmaýan ilkinji lýuboý bir notdan başlap biler. Birden başlap biler, ikiden başlap biler. Başlan ýagdaýymyzda DFS-ni ran etdik. DFS bärde näme dönýär bize? Boolean value dönýär. Boolean value eger true bolsa, şu graf da bir sany Ot cycle tapdy diýmek bolýar. Ot uzynlygyny, ýagny täk uzynlygyny bir cycle tapdy, ýagny reňkläp bilenok diýmek bolýar. Reňkläp bilenok haçan gelýär? Gelen wagty nody visit etýär, goňşularyna seretýär. Visit bolmadyk goňşusy bar bolsa ilki başda reňkini şu wagtky meň beren reňki öz reňkimden inverse, ýagny nol bolsa bir, bir bolsa nol etýär. Soňra şu tak gidip o taýlaryny reňkläp gaýtýar. Eger ol ýerlerde bir ýerlerde mesele bar bolsa, Disktype bir geler, awtomatiki bir dönüp bileris. Ýagny reňkläp bolanok diýmek bolýar, bir dönmek diýmek. Eger Wislet däl bolsa şol goňşym, onda men confirmation üçin goňşym bilen öz reňkimi deňeşdirýän. Eger deň bolsa ýene-de bir mesele bar bolýar. Odd cycle bar, ýa-da iki reňk bilen reňkläp bilemok diýmek bolýar. Hiç zat bolmasa, bütin goňşular üçin hem bar, normalny bolsa, onda Nol dönýä. Eger he liboý bir ýerde bir dönýä diýmek graf is not bipartite diýip durzup bileris sistemany. Biziň soragymyzda bolsa iki reňklämizde iki reňk bilen reňklän ýagdaýymyzda eger bölüp bilmeýän bolsak onda impossible diýip çykarmagyny isleýär. Onuň üçin şu taýda aslynda ýüklekme zadymyz.

Haçanda Bredi bipartite'den bilse, haýsy bir komponentde puts, ýagny şuny çykarýar we return köpeltýär, nol bilen nol return etmeli bolýar size sistemasyny dogry işleýän görkezmek üçin. Bu şerik bilen o